baine ekirirarira munonga. Iwe kumanya ngu Ruhanga naija kuhwera abantu Abazaire
Abazaire bakaba bari abacwezi nari bakahamba nari bakaba baringwa abacwezi. Kwonka baija ahabw'empindahinduka y'ensi, baija baaza omu madiini. Kwonka obuzaarwa bw'omuntu nibuguma nibukukuratira kandi nibukuronda. Haza oku orikuronda noobaasa kutsiga ekikubingire kandi tokubaasa kutsiga ekikuzaariirwe. Nikyo orikushangira ku omuzaire wangye yaabaire aine eki yaarogiiremu, kwonka nyowe aha bwire obu nimpeereza abacwezi. Ahabw'okuba abacwezi nibyo beginning ya creation, nari obutandikiriro bw'omuntu, nka mwoyo orikweera ou Ruhanga yaahaire omuntu kugira ngu abe omurinzi we. Noshusha oti mubuteekateeka bw'abantu abu baaraga aha bacwezi?
Hariho ntandiso ki aha bacwezi na n'emyoyo eyagaaka ninga shi ab'eira nangwa shi ninga shi ezi barikweta abacwezi? Abacwezi ku baarugire omu nsi nari mwoyo orikwera ku yaabaire naaruga omu nsi, ahabw'okuba Ruhanga nari abantu abarikworekwa nari nkaanye orikworekwa, hakaba hariho obwire obu Ruhanga yaabaire yafubire ensi, ensi yaaruga kuruga ahari Ruhanga, agifubira agyaka ebirungi, mbwenu agitindikamu ebibi. Mbwenu Omwoyo Orikwera ni baanu abacwezi ku baabaire bari omu nsi? Eija ebintu bibe nk'ebi. Eija okutegyekyeerera kw'abagane. Eija emyoyo mbi yaajwara ensi. Hati abantu b'erikanga baaza omu myoyo y'omu buzaarwa na bwabo nari enganda zaabo nari abazaire baabo. Omuzaire ku yaabaire agyenda yaareeta ekintu yaakita omu ka, ayenda ngu akitihire omwana. Omwana atarikukimanya hati we ateekateeka ngu ogwo niwe Ruhanga w'eka. Hariho Ruhanga owaahangire ensi kandi akateekateeka na baashwenkuriimwe hatariho eigyenda ei mutandikiire hariho nk'omuringo gwayo. Hati egi emyoyo ei murikuramya, ei murikuterekyerera yoona, n'emyoyo y'omu famire yaanyu, n'emyoyo y'omu bagabe baanyu. Nk'eky'okureeberaho, A Omugabe aha abatwezi baarugiire omu nsi, abagaba abaabaire bariho baija baaza omu kuterekyerera, nka kitabu kya Naweri ogwo Omugabe wa Mpororo owaabaire naita abantu, yaija yaareeta ebi yaareetsize, ebi yaareetsire ahabw'okuba akaananda amaani nari obushoboorozi, batakibaasa kugamba na Ruhanga, Ruhanga abakugiire nari abatungiire, baagyenda baayakiira ebyo ebintu. Egyo emyoyo neeba eriho, kwonka Ruhanga omwe naagirekura kugira ngu eteere ensi. A Kandi ebintu ebi yaakozire, nk'oku yaaba naita abantu naateekyereza buri kimwe, hoona akihemberwa, aijura omuntu, yaija yaamushanga omu bugari batunirwe Ruhanga, yaamukwata, yaamumara amaani, ahabw'okuba emyoyo eine ahu erikukoma. Ku turikwija twaza ahari obwo bugabe, nk'obwo obugabe obwa Buganda, ku twaba nitureeba a omugabe ku yaarugire kutoroka nari a kabaka owaabandizeho, ku yaarugire kuruga aha Bunyoro naija Buganda. Ku yaahikire Buganda, eki yaabandize kukora yairukanga yaaza omu kuterekyerera. Akaba naayenda obushoboorozi n'obutegyeki, yaaza omu mihembe nitureebera buri muganda weena baine kariki egi ya mihembe. Baaza omu mihembe, baaza omu kushara, baaza omu kukora buri kimwe kyona. Kwonka emi n'emyoori y'abagabe bikaruga aha bagabe. So egi emyojo yoona tekwataine n'abacwezi. Abacwezi n'abantu barikwera, abacwezi nibaruga ahaiguru. Abo omwoyo orikwera ou Ruhanga kutsindika omu nsi kugira ngu ensi egire akunguzi kandi egire security. Kwonka abantu abagabe ba mwoyo orikwera ku yaarugire omu nsi, abagabe baatandika kwakiira ebintu ebi baabaire nibataatsya kandi na nikimanya ngu abagabe nibo ba baabaire nibabaasa kuhwera ensi ahi baarugiireho nari ahi barikugyendera omu maisho. Abantu baatandika kwakiira emyoyo y'abagabe, baatandika kuturirwa okuterekyerera, baatandika kuturirwa ezo emandwa. Hati nikyo orikureebera omuntu naakugira ati ndi mwijukuru wa Kaya kandi tate nkura ka naaterekyera. Hati we naateekateeka ngu ensi eka neetandikira ahari Kaya. Ensi Kaya tatabaireho, ensi eka eriho. Nawamara, oryaaba akiri omu nsi atakazaariire ngoma atakazaire enhinda, ensi ekaikireho kandi ekiine abantu. Hati nyowe ntumirwe omu creation ya, y'ensi, omu ntandikwa y'ensi, ningamba n'abacwezi abaabaire baahi ensi neetandikwa, nari neetandika, nari neetondwa. Tinkugamba n'obw'obwire bwa Kihaya, tinkugamba n'obwire bwa Mwanga, tinkugamba obwire bwa Kitabi kya Nyawera, Tinkugamba obwire bwa bw'abo bantu, tinkugamba obwire bwabo, ningamba obwire obu abacwezi obu baabaire bariho kandi ensi ekiriho eine n'obusingye, eine n'obuteeka. Nibwo butumwa obu ndikugambira ensi kugira ngu abantu boona bagaruke omu bacwezi, ahabw'okuba abacwezi nibwo muhanda ogurikubaasa kubatwara owa Ruhanga.

Bakatuma nari bakagamba hoona haine ekyabaire nikibagambiraho, nabo baabaasa kugamba ebyo, nari n'obu baabaire babitaireho, bakaba bari abanyabwengye nabo haine amaraka agaabaizire kugira ngu bakore ebintu ebyo. Hati nyowe ndi entumwa ntumirwe Ruhanga na n'abacwezi, tinkubaasa kwija kugira ngu nze kugamba ahari Petero. Petero akafa nawe akaari omuntu naanye ndi omuntu nkazaarwa ndi mwene nanka. Nibo ba Nabbi Isaaya, nibo ba Muhammad, ebyo n'ebi orikuba nomushobera nomugamba, Nyowe